Baabi sɛ saa fatoɔ no baabi a ɛda no. Ɛyɛ na wɔne wɔne nya no apagya fɛ si yie. yeah. Mɛkyia wɔ biara abusuafoɔ mɛkyia wɔ biara megyina natis baako pɛ natis baako pɛ natis one search me on YouTube na ɛ subscribe ma me sɛne bɛyɛ a yɛde nkɔmmɔ a ɛmu ohwam bi si ba a wɔnyɛ bi no atie ɛnna m'ani abere papapapapa ɛwɔ Facebook ɛɛ ekuro mu ase ɛmaa na ɛwɔ mu no Mmaa no a seesei Facebook ase kuro wei sei so na moaba abɛtena no, me nom na ɛrekasa ɛnɛ yi. Mesrɛ monyɛ aso na motie me. Ɛnɛ m'ani bra bere mo saa gɛs na mogu Facebook ase no. Yɛ na mofiri sɛ nipa yɛ nkwalaa na. Ha? Mofiri sɛ nipa yɛ nkwalaa. Hwɛ, ne nyinaa ne sɛ, seesei Facebook foɔ mmaa no, titiriw mmaa no, wate aseɛ. Adeɛ frɛ sɛ meda ase, thanks, mo ne mo yɛ. Mo ne mo saa nneɛma no, mo nhwɛ ne yie. Wate aseɛ? Na ɔbaa basia sɛbi Ghanafoɔ mmaa. Ahoɔfɛ paa seesei Nyankopɔn de adom mehu bi da. Mo ho ɔfɛ ara to the stand sɛ yɛnya hwee nka mfa mmaa no ho bio. Saa na yɛn nyinaa yɛpɛ. Wate aseɛ? Tuntum atuntum, kɔkɔɔ a kɔkɔɔ, ɛtoɔ a ɛtoɔ. Wate aseɛ? Body a body, colour a colour. Wate aseɛ? Yɛwɔ teatea, obolotui, ɛne kyengelenge ne adeade. Obia ho ayɛ fɛ. Nanso, ɔbaa bi tumi sɔre anɔpa, ɔbɔ nsɛ, ada so ɔkɔ church, engagement, birthday bi, anaasɛ bi a wate ase ɔkɔ baabi a ɛtumi sɛ ɔsɛ ɔma so ɔdrɛse na ɔde kɔ. Wanya abotire adrɛse atwi w'anim, wate ase, watwi w'anim, wameka so w'anim kakraa bi, kyale, wasiesie wo ho ama ho ayɛ fɛ. Ana watwa picture, ɔhyɛ w'ataade papa bi, mpaboa papa bi, wate aseɛ, kala no da so, body no akyekyɛ te sɛ adeɛ bi no, Wate ase na watwa picture picture na ɛfɛ ana wo post yɛ sɛ wode ɔkyerɛ Facebook wo nan fofoɔ no adɔfo ogu Facebook so ɔmo nhwɛ sɛ na osi fateɛ obu ɔno ɔno obi akyate so many years nso ohun no koraa da wotwa picture na afɔ apost picture no aba aba abɛto ɛyi ɛyi Facebook ekuro mu ase sɛ yɛnom yɛhwɛ mo mo mmaa no yɛhwɛ nso na ɛkɔmɛnti a a woyɛ nice you are nice beautiful wate aseɛ yɛ kɔmɛnti yɛde bɛma biara kyɛ sɛ meda ase meda ase sɛ wo so wokɔmɛnte aka kyerɛ nipa na ɔno ɔkamfo sɛ wo ho ɔfɛ no woka kyerɛ sɛ woda no ase mokora yɛ mmɔden ɛno so de akɛsesɛm ne ahantan saa na ɛno no na picture no nom sɛ ɔde ba bɛto facebook na ɔde bɛto ayɛrɛ yi wode picture abɛto ɛ picture no yɛ fɛ yɛakɔmɛnte wɔ no your picture wate aseɛ ɛwɔ sɛ ɔka kyerɛ obi biara ɔbɛ comment wo picture bi asɛ ɔda no ase ɛnɛ sɛ bi a kyɛ sɛ mmaa no sɛ bi mmaa no bi yɛ kyɛ sɛ mehu mehu dora me mfɛdi nso mfama mo mo kyerɛ ho atura sɛn sɛ wo so woka kyerɛ nipa anasɛ wopa ma nipa sɛ bi a woda no ase sɛ wakamfo wo woda no ase kyɛ sɛ simple times no ɛyɛ wo den sɛ wobɛtumi atwerɛ ma nipa no na ɛne picture no wode bɛto asɛ wode bɛkyerɛ wo nua no ase anaa wode bɛto wo tiri so no apampa wo saa yɛdɛ yɛbɛsrɛ mo mmaa no Yɛbɛsrɛ mo, sɛ ɔde picture bɛto na sɛ nipa baako mpo comment on your picture a, ɛwɔ sɛ ɔda n'aseɛ. Because yɛwɔ mmaa bi wɔ kurom ase, social media, eh, eh, Facebook, eh, kurom ase a, wɔn ni wɔbɔ adamfoɔ. Titiri mi a mekasa yi, sɛ ɔkyɛk me page, kyɛk me nanfofoɔ a, ɛmaa nko ara. Wate aseɛ? Mesɛ ne madamfo bɛrima koraa request a, ɔ- ɔ- ɔ- accept me. Ɔnye me ntom. Me nanfoɔ nyinaa kɔyɛ mmaa. wɔ kurom ase yi, mmaa nko ara, sɛ metwam junction no so na mehu obi a na mɛkyea no a, gye sɛ mekyea ɔbaa. Baabi a mɛfa biara wɔ kurom a Facebook kurom ase yi no, mmaa nko ara na mekyea wɔn. Sɛ ba se yɛbɔ mu akun na mehia bɛrima bi a me ne twitwa me koraa na menya obi a, gye sɛ mɛyɛ a. Because me nanfofoɔ no m'abusuafoɔ wɔ kurom ase nyinaa, Facebook kurom ase nyinaa kɔyɛ mmaa. Saa na ɛwɔ baa bi nso wɔ saa kurom ase yɛ a, ne nanfofoɔ nyinaa yɛ mmarima. Mmaa mo a mo kɛn, mo deɛ mo a mo check mo friends, mmarima nko ara. na ɔbaa bɛsia. Woatumi asɔre anɔpa, adware asiesie wo ho, atwi w'anim kakra afan. Woanya w'atade papa, wo mpaboa papa bi, kala no da so, fɔm no akyekyɛ fɛɛfɛɛfɛ. Ana wotwaa pikya, pikya no yɛ fɛ na asɛn de sɛ ɔde to kurom ase yi. Na yɛnom sɛ na agya, ɛɛ, kɔsi wobɛ sɛ, yɛnsa hwɛ ne yɛnkɔmɛnte ɛma wo pikya nsɛ ne wo si fateɛ. Wodi pikya no abɛtom na ɛmaa ɛkɔmɛnte, ɛmɛɛmɛɛ kɔmɛnte on your picture. Ɛwɔ sɛ ɔka kyerɛ sɛ yɛdɔ ase na ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ in fact nkɔma yɛne wo di anaasɛ wo picture no yɛ kamfo no, w'ani agye ho. Wobɛhunu a na wabu ani wabu ani agu so na akɔ wo nan ase. Picture no wode bɛto so wode bɛto anom wo tiri so na pampa so saa ɛhefoɔ na nhwɛ. Adɛn na wotwa picture no fa nkɔma boy anaa fa wo nsɛn no nkɔma maame no papa na ade abɛto ase yi yɛ kɔmɛnte nso a wo nan ase ɛno nso ɛne hwɛ he. Ɔbaa bi nso wɔ hɔ nom a ne deɛ sɛ so ɔde picture no to hɔ nom a seconds ɔbɛyɛ so ɔnya comment a seconds meboa sister ahwɛ meboa ɔn sɛ wowie akɔ akɔyɛ wo picture sɛ mboa a hyehyehye ɔde to hɔ nom a seconds na ɔba abɛyɛ so nya comment a na de ɔmo dwa koraa ne sɛ ɔmo bɛba awɛ na comment bi ama na like obi a like ne picture no na ɔmo di atam ade a mo hwɛ ara ne comment ade a mo hwɛ ara ne comment sɛ amanfoɔ bɛ comment yɛ comment nso a mo mo nna yɛ ase kyɛ sɛ ɔhwɛ wo a wɔhwɛ mi. Wo a wohwɛ me seesei yi, wo ho ɔfɛ kyɛɛ me nti, ɛyɛ ɛyɛ kyɛ sɛ ɛyɛ wo tan, ɛyɛ wo den sɛ me mma ka kyerɛ wo sɛ wo picture no yɛ fɛ. Nanso wo wo wo wo wobɛda m'ase ama mahu sɛ asɛm a mekae w'ani asɔ. Adɛn na mompɛ mo mo mompɛ ɛyi a aseda saa? Obi anya aboterɛ, barima kwabenane, wakyɛ tenten grammo te sɛ me, na ade picture baa abɛto hɔnom, na me mma comment sɛ wo picture no yɛ fɛ, woyɛ so nice, you're a beautiful lady. In fact, mmarima no koraa de yɛhoahoa mmaa no a, sɛdeɛ ɛsi fa ka no koraa deɛ a na ɛ ɛ kyerɛ sɛ ɛ ɛnyɛ easy. weinom nyinaa akyi no ɔbaa bi antumi wobɛhwɛ ɔbaa bi a kyerɛ sɛ amanfo a akɔmɛnto wɔ wo picture amanfo a kɔmɛnto wɔ picture wo picture no kyɛ more than bɛsɛ hundred nso ɔbaa bi wɔ ɔno mu a sɛ ɔno nso ɔka kyerɛ nipa baako bi koraa sɛ ɔda no ase no ɛɛdɛn ma no

ɛno saa mo disifu hwan monsua aseda monsua kɔ yɛfa so da nipa ase na aboa so wofiri sɛ ɔtwa picture abɛto facebook no sɛ ne obia nti na woposto picture no ato ɔno deɛ sɛ ɔfa ma abɔe anaa fa ma wo mpena ɛmfa ma ɔne ɛsɛ yɛnya daagye sɛ yɛ credit yɛ data ne ade ade kɔmɛnto hɔ ne wɔ picture a ntumi nka yɛ me da ase ɛno saa wode baabɛto sɛ ɛnyɛ nsa ne dɛ yɛnhwɛ nsa ne dɛ yɛnhwɛ yɛne yɛkyerɛkyerɛ bi ɛhwɛ me Monsi aseda na monyaa saa ahomasoɔ ne saa nneɛma nneɛma na ɛmmoa mo. Ɛno sɛ ɛne hwɛ yɛn. Efunu kuro wo anum sɛ wo picture wobɛsɛn ne picture ato Facebook a ɛbɛ kɔmɛnti a woana aseɛ no wo a bɛhwɛ saa sɛ obi akɔmɛnti wo picture bi ase woana nipa no ase a mebɔ wo dua de colonial virus ɛka sɛ corona virus ɛnkyɛ wo to ɛnkyɛ wo afu ɛnkyɛ wo nufu wo bɛ kɔmɛnti wɔn no picture a woana nipa korɔ no ase no corona virus nkyew Wo to, ɛnkyew, w'afu, ɛnkyew, wo nufu, na nkye baabiara, mo due bɔ dodo. Munsua aseda, na mo wale ama wale akye. Ahomasoɔ ne dweɛ, sukuu kakra a mokɔɔyɛ no mu nti, woda obi ase anaasɛ wokyekyeekye, wokyekye ho akyerɛ an, kyekye ho akyerɛ an. Oh, ma yɛnwene yɛn ho na medeɛ monya saa nneɛma nneɛma no. Mesrɛ mo yɛfrɛ me Natis baako pɛ. Natis baako pɛ. Mo nua bɛrima. Mesrɛ check me on YouTube. Sɛ wowɔ YouTube ase nso a mesrɛ subscribe. Na obi nso nyɛ bi nhwɛ. Nsɛmpa nko ara, ɛmaa deɛ ba yɛbɛka. Mmarima nso deɛ ba yɛbɛka. Meda mo ase. Afei, Charles Mawie, ɛɛ, ɛmaa no wɔn nsua sɛ bi aseda na wɔn atumi aware. Ɛsɛ ne wɔn anaase obi comment wɔn wɔ picture no wɔn anaase bi a coronavirus ɛbɛkye wafu, ɛbɛkye to. Ɛbɛkye wo nufu na akye aseɛ hɔ aka ho. Wate aseɛ? Ɛkye wo nso a three months na ɛgyaa wo. Ɛgyaa wo nso a, ɛho aseda a yɛde bɛma Corona virus no, wo mpena bɛgyaa wo na afei waka nsensɛnmu. Monsua aseda na ɛmmoa yɛn nyinaa. Madi wei sɛ ɛretwa toɔ. Mawie. Ɛmaa no sɛbesɛbe mprɛ aduasa. Mo ara monim. Corona virus baeɛ a mohyɛ fie yi. Mobɔ mpaeɛ Nyankopɔn ɔntie anaa? Wei te sɛ Nyankopɔn bɛtie. Sɛ virus no yɛtwam lockdown no sɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo bie yɛn sɛ yɛnkɔdi paa ne yɛkɔ akɔdi paa woyɛ ɔbaa a pɛ nsuo bi si wo tiri so no tɔn na aboa wo. Ɔn sɛ 24/7 from Monday up to Sunday mpaebɔ ase nko ara na wogu. Ɛyɛ w'adwene sɛ bayifoɔ bi na ɛreyɛ wo na sɛ woankɔ asɔn dɛm wankɔ ankɔbɔ mpaeɛ na bayifoɔ no bɛku wo a ɛnii sɛ nka bayifoɔ no anya wo. Wogyiri sɛ wo dɛm ahyɛ Nyankopɔn bɔ mpae a wotia a, saa coronavirus yi, ɛretwe w'adwene asi biribi ho sɛ baabi a Nyankopɔn ka wo ho. Ade a ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ, wobɛpɛ adwuma ayɛ. Serious, na abɛbɔ mpae a, kɔ adwuma berɛ a na ɛbɛhyɛ ɔdɛm bɔ mpae yɛ. Asɔre bebrebe 24/7 mpaebɔ no adɔɔso mmaa. Ɔn sɛ lockdown no bɛyɛ no, wo a wompɛ berɛ a wo ne sika, wo ne mpena bi a ɔsponsor wo ne adeade a wo ho kyere wo. Nti ɛbɛsrɛ maa no. Coronavirus sɛ lockdown no ɛfiri hɔ no mmae sɛ ɛpa obiara mpa adwuma nyɛ na afei hunu sɛ mpaebɔ bebrebe kaatwee kaatwee ne ade adom no ɛmfa yie ɛmfa yie die mma ahokyerɛ na ɛde ba seesei coronavirus yi baeɛ yi asɔfoɔ nyinaa totɔ nsuo mu mpaebɔ no anaa adwuma ananto ananto ayera anaa adwuma akwankyerɛfo akwankyerɛta ne nyinaa nkwankwan kɔsi aga ɔsɛ ɛsɛ wɔsɔ dɛm sɔfo no ne yere hyɛ dɛm mo ho sika a wɔagye nsɛ kɔbaa sɛ adeɛ no yɛ kɛse ne ɛhia duro bi a yɛntɔ a asɔfofoɔ nyinaa bɛnya sika atotɔ na wɔahwɛ me no wɔte hɔ sɛbi yɛnsua nneɛma bi kakra wɔ yɛ ha sei na yɛnyɛ hard work mpaebɔ bebrebe na ɛmmoa sɛ bayifoɔ bi na ɛyɛ na nka sɔn dɛm na nka yɛkɔ yɛbɛnya nkwagye a ɛnne nka ɔma ku yɛ nyinaa because because of saa ayi coronavirus nti ɛtumi nkɔ asɔre nti sister ma abɔ mfu sɛ lockdown no firi hɔ nom a Ɛmfa ho ne sukuu a wakɔ, fa die suit no tɔn wate. Padwuma bi yɛ na ɛmmoa me ne wo mmienu. Ebee, Ghanafoɔ mmaa, mo ho ɔfɛ nti ntumi nka mo asɛm. Nanso, mo ho ɔfɛ a yɛnom yɛ ho ɔtan sei deɛ, mo asɛm no ba a yɛbɛka anaa? Ɛɛ, asɛm no ba a yɛbɛka. Nti yɛbɛsrɛ mo, sɛ Nyankopɔn ayɛ adom na sɛ lockdown no firi hɔ nom a, ɔbaa biara mpa adwuma nyɛ. Wo a wonyɛ adwuma na meka, wo a ayɛ adwuma nso, Nyankopɔn nhyira wo. Kɔ so yɛ w'adwuma wate. Ketewa biara nsua. Adwuma bɔne nte sɛ korɔ no, monyɛ adwuma na ɛmmoa. Afei nso, monkae, sɛ picture no mo post picture no to hɔ nom na sɛ yɛ kɔmɛnte na mo anaase a mebɔ wo dua coronavirus ɛnkye wafu ɛnkye wo to ɛnkye wo nufu ɛnkye wo baabiaa ɛnkye wo ano nyinaa nka wo nkye aseɛ hɔ nom three months ɛnyaa wo ɛgya wo wie a ɛho aseda a mede bɛda no ase no ɔmpena na wo kunu ɛnyaa wo na ɛka nsensɛn mu mu ne mo aseda Monyɛ saa ma sɛ ɔyisi. Yɛfrɛ me Natis baako pɛ. Mesrɛ check me on YouTube. Wowɔ YouTube ase nso a mesrɛ subscribe eh, subscribe ma me. Mesrɛ wo a subscribe na adeɛ mi a ɔɔ no so na like ma me. Any message biara. Yɛyɛ ni ha sɛ sɛ yɛde yɛpɛ sika na mmom yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ one or two thing bi ne adeade. Me medi me paradada. Eh, me ma no si ya mekɔ akɔtwa brɔg. ɛɛ eh, metwa borɔ mekɔ akɔsoa me cement ɛɛ eh, me me se me deɛ mo facebook foɔ ma ɛsɛ mo nyina mo mpɛ me wo apɛ me wo deɛ frɛ me wae wo apɛ me ɔnsɛ me so me deɛ nteanteafoɔ no nko a akɛseɛfoɔ no nso ah okay last week yɛkasɛ ti akɛseɛfoɔ no deɛ nya yɛbɛkɔ nteateafoɔ no so nti mesrɛ wo yɛma yɛ deɛ hwan na ɛpɛ me wɔpɛ me ano ayɛ dɛ wahala me ne yɛabɔ nkɔmmɔ onyankopɔn hyira mo nyinaa ɛbɛsrɛ mo nsu aseda anyɛ sɛ adua no bɛnya mo na after lockdown no yɛsrɛ obiara mpɛ adwuma nyɛ na wohu no ho ano. Taa hɔ mekyia obi biara wɔ Ghana ha sei aa. Mewɔ pɛtwerɛtwɛ. Wopɛ sɛ ohu me kyerɛ kwan a, wode foro kaa. Woduru Huntaa do aso wokɔ Hwewa. Woduru Hwewa a, na wasi Mediw junction no so, firi Munufo so. Pɛtwerɛtwɛ junction no so na wasi hɔ nom. Nti wosiane aseɛ ketewa bi a, Twɛba Adwoa wɔ hɔ nom. Wofrɛ me a mɛdwo wo so. Mekyia wo paa. Ciao, Nyame nhyira obi biara. Bye bye.